Хәерле сәгатьтә кайнар сәламнәр юллыйм һәммәгезгә дә Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруы һәм мин әзерләп алып баручы Роза Хайруллина. Без сезгә янәдән кызыклы репортаж эшләргә керештек, дусларым. Шулай булгач, экраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Бүген сезнең белән без бергәләп УМПО мәдәният сараенда яшь, талантлы, популяр автор-башкаручы Җәлил Гайбадуллинның концертында. Сәхнә арты тормышы, гримеркалар, татлы әңгәмәләр, концерттан кызыклы мизгелләр, болар барсы да сезнең өчен булачак, дусларым. Шулай булгач, әйдәгез, безнең белән бергә калыгыз. Җәлил Гайбадуллин, автор башкаручы, тумышы белән Караидел районы Яңа Муллакай авылыннан. Беренче җырын 8 сыйныфта иҗат итә. Укыган урыннары Уфа сәнгать училищесы, Уфа нефть колледжы. Иҗат юлы белән бәйле эшләгән урыннары Эльмир Газизуллин һәм Марат Шайбаков төркеме. Гаиләле, әнисе Ралия, әтисе Хәлфәт, энесе Алик. Бүгенгесе көндә үзе оештырган Җиһан төркеменең җитәкчесе. Җәлил, сәлам! Менә һәр вакыттагыча инде без сер итеп кенә тапшыру концертка берничә минут кына башланыр алдыннан имеш әңгәмә корырга яратабыз Салис җырчы белән. Синең дә хәлләреңне белеп китәсе килә, ничек сиңа, синең үзеңне бүген хис итәсең? Әзерлекләр үзең теләгәнчә җиренә җиткерелеп әзерләндеңме бу концертыңа? Дулкынланам, концертка әзербез. Барысы да әйбәт, инде наха тамашачыларны көтәбез.
Ярый. Эмоцияләр димәк, әзер дулкынлану хисләре бар. Әлбәттә, әлбәттә дулкынланусыз булмыйдыр инде. Ә менә ә ничек дулкынланасың син? Ни өчен? Нинди сәбәпләр аркасында? Менә нәрсә дип? Дулкынланып.
Халык ошатырмы, юкмы дипме, ничек? Ай, халык яратырмы, юкмы? Җырның сүзләрен онытып китәрме микән, юк микән дип. Концертның темасына шундый басым ясап сорау бирәсе килә. Менә бүгенге синең концертыңның исеме ничек дип атала? Миңа бары син кирәк дип атала. Ага. Бу программаны без мәхәббәткә багышладык, чөнки мәхәббәт безнең иң көчле хис, ул безне яшәтә, ул безне яшәртә, безгә илһам бирә. Шуңа менә мәхәббәт, мәхәббәт бит инде ул Туган якка мәхәббәт, дусларыңа мәхәббәт, әти-әниеңә, гаиләңә, балаларыңа. Шуңа шушы теманы, бер теманы алып, бүген нәкъ шул мәхәббәт темага багышлап җырлыйбыз да инде. Синең үзеңнең бит инде төркемең бар, әйме, Җиһан дип аталган, шундый менә исеме дә бик иштәлекле, бик мәгънәле. Бу төркем кайчан барлыкка килде һәм ни өчен аның исеме шундый, Җиһан дип атала? Алла бирса, икенче елга биш яшь тула. Биш, биш ел элек без егетләр белән беренче Илдар Шәяхметов, Искәндәр Насибуллин, мәкеннәр егетләргә форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәм һәм сәлам җибәрәм. Алар белән утырып, шулай без киңәшләштек һәм төркемгә Җиһан дигән исем сөйләгән. Анда күп исемнәр булды. Әмма торып калдык. Җиһан беренчеләй Җәлил Ж хәрефе, Җиһан Вселенная русча әйткәндә әйтелде. Безнең Теләгебез бар, кайда безнең милләттәшләр, татарлар, башкортлар яши, аларга барып җырларыбызны бүләк итәргә. Менә шуңа, шунлыктан урыс, урысча әйткәндә бит инде как корабль назовешь, так он поплывет.
Дуслар, без сезнең белән УМПО мәдәният сараенда бүген. Һәм инде менә гримерка керсәк, әйме, үзебез дә шул хәтле хәйран калдык. Монда шул тиклем күңелле, Ямьле, артистларга безнең бөтен уңгайлыклар, мөмкинчелекләр тудырылган. Менә монда менә костюмнар элә торган урын. Менә карагыз әле, хәтта теге чәчәкләр, шундый яшеллекләр белән бизәгәннәр. Көзгеләр өстендә якты, яхшы утлар. Артистларыбызга да монда бик уңгайлы әйтәм бит. Һәм дуслар, беләсезме, теге сер итеп кенә тапшыру булгач, без бит инде сезгә бөтен сәхнә арты серләрен ачырга тырышабыз. Монда тагын бер бүлмә бар. Менә дуслар карагыз әле, бу теге әлбәттә инде ничек дип әйтик инде. Душ керергә дисәләр, артистлар әйме? Менә монда кереп рәхәтләнеп душ керә алалар. Юыну, башка эш йомышларны башкарырга дигәндә эшләр бар. Хәм бу ягына карасаң, менә хәтта моны ванна бүлмәсе дип тә әйтмәссең. Матурлык көзгесенә хәтта нинди олы. Дуслар, нәрсә әйтәсе килә инде? Э, артистлар бит инде алар э, үзләрен чиста пөхтә итеп, матур итеп бизәнеп, халык алдына чыгарга тиешләр елмаюлы йөзләре белән. А Буның өчен, әлбәттә, гримеркалардагы шартлар да бик зур йогынты ясый. Бөтен башкалабызның залларының җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез, булдырыгыз шушындый ямьле күңелле гримеркалар. Менә бүген безгә дә эшләргә күңелле, артистларыбыз да канәгать. Менә бит, әйтәм бит тагы бер тапкыр, душевая кабинага хәтлек бар. Бу программаңда да синең үзең иҗат иткән яңа җырлар күп көтеләме? Аның белән бер рәттән популярлашкан җырларың да буладыр әле бит. Яңа җырларны әзерләдек.
Популяр җырлар да булачак. Элек беренче мин сәхнәгә алып менгән җырлар да булачак. Әйе.
Димәк, халык инде күптән яратып өлгергән җырлар да булачак бу концертта. Әйе.
Һәм менә җырларыңа килгәндә, Җәлил, әбекәем тещам дигән җырым миңа калса, татар бәйрәм мәҗлесләрендә бу җыр һәрвакыт яңгырап тора, бигрәк тә туй бәйрәмнәрендә. Менә бу җырга тукталып китик әле. Син моның темасын үзеңнең тещаңа багышлап сайладыңмы? Әллә инде отышлы җыр дип шушындый җыр язырга булдыңмы син?
Юк, дөресен әйткәндә, безнең теща белән бер заман ыгы-зыгы булып алды да, ә мин ничектер аның белән дуслашасым килеп, шушы җырны яздырттым. Бу җырны мин иҗат итмәдем бит. Бу җырның көен минем якташым Аскында яшәп иҗат итүче Рауфа Нурмөхәммәтова көен язды, ә сүзләрен Гүлнара Рашитова. А, димәк, син моны башкарасыңмы? Әйе. Ну,

Төш чыга бу җырны җырлагач инде беренче тапкыр төшче мине еще да ныграк ярата башлады. Аңа кадәр хөрмәт итә иде, ну хәзер еще да ныграк хөрмәт итә. Улым дип кенә тора, кияү түгел, улым дип тора. Һәм мин бу җырны концертларда инде башкарам барлык төшчеләргә багышлап. Бүген дә менә Уфадагы барлык тещаларга багышлап җырлыйбыз. Салга төшеп, җырлап, биеп бергә, күңелле итеп. Иҗат иткән җырларыңа килгәндә, Җәлил, синең җырларың кемнәр башкара менә безнең җырчылар арасыннан? Син үзең кемнәр башкарганын яратасың аеруча? Аеруча дигән төшенчә юктыр инде ул. Әйе. Барысын да бик хөрмәт итәм. Менә Илмир Газизуллин иң беренче җырларымны җырлый башлады, менә Илмир абый. Без аңа танышып киттек Аскын РДКсында. Мин аңа җырларны тәкъдим иттем. Аннары ул миңа үзенә эшкә чакырды. Илмир абый җырлый. Аннан Денис белән Фарзалия Ибрагимовлар гаиләсен беләсез бит инде. Стәрлебашлар, э, шулай ук Регина Венера Ахмәровалар игезәк кызлар. Алар җыр... Айдар Галимов бер җырны җырлый. Ә ул инде җыр башкара.
Рәхмәт сиңа Земфирам дигән җырны башкара.
Аха, хөрмәтле дуслар, монда миңа калса бүгенге Җәлил Гайбадуллинның баянисты Вадим Багаудинов килеп җиткән. Ничек әзерлекләр? Кая синең баяның, Вадим? Приветик и всем, да, этот баян машинада әле алып кергән. Без генә вакыт җитмәде, хәр алып керәм, машина чыгып керәм дә. Ничек соң синең бүгенге концертка настройлар? Настрой вообще боевой, кәефләр яхшы. Без барча сюда прикольно булачак дип өметләнеп калам. Концерт шәп, әзерлек бара. Җәлил крутой. крутой.
Син бит инде күп кенә концертларда баянда уйнап торасың, әйме менә. Синең өчен э, аерыламы җырчыларда эшләү менә? Кемнеңдер концертында бәлки авыррактыр эшләү, җырчының үзе белән бәлки мөнәсәбәтләр бик һәрвакыт яхшы түгелдер. Менә ничек сиңа? Аерма бармы Җәли белән эшләү? Э, аерма бар, әйе, тәскилә байтак концертларда эшлим, дөрес әйтеп үттегез. Концертларның ниләр алмашылып торгач, стиль уйнауның да икенче төрләре. Җәлне битенде, клубныйрак, дискотечный вариант күбесе җырлары. Анда теге солируйтырга баянда ни кирәк кенә, әкрен генә, аккордлар белән генә. А бар җырчы кемнең анда татарча, милли теге ни көйләр бар. Анда инде уже чыгып, ой, Кисәсең бе инде. Шуңа күрә аерыла, әйтәсе килә репертуар. Ә Җәлилнең үзенә килгәндә, Җәлилне күптән беләм. Без бер 3 ел, 4 ел танышбыздыр дип уйлыйм. Бик әйбәт яктан гына беләм ул егетне. Бик күп концертларда эшләп алдык аның белән. Чыккан гына мәлне. Әйбәт. Барысы да яхшы була. Мин э, синең теге иҗатыңны күзәтеп килгәч, кайбер костюмнарың синең хәтта Разик Юлякшинның стиленә дә ошап китә. Аның стиленә дип түгелдер инде ул. Менә миңа да охшый шулай классикада килергә охшый, җиңелчә дә что биеп торырга сәхнәдә. Менә бу костюмны, яңа костюмнарны әле Без Аны әйтергә мөмкин микән? Әйтегез, әйтегез. Басы да кызыклы. Филипп Киркоровның миенә карап, гардеробына карап, шул примерно рак шул дизайнер белән утырдык та без. Регина исемле бик шәп дизайнерыбыз бар. Әйе.
Аның белән менә әйләнеп тора ул. Ярый, без аны күрсәтербез. Җәли менә сиңа шушы Синептин Хайсра да үз урыныңны алдың, таптың дип уйлыйсыңмы син? Юк әле, мин әкертен генә, әкертен адымнар белән генә алга табан барам. Әле үз урынымны таптым дип, ну, кайбер җирдә беләләр инде, кайбер җирдә әле танылу җитеп бетмәгән әле. Автор башкаручылар да, җырчылар да без бит инде халык өчен хезмәт итәбез. Безне халык, безне халык инде үз итсә, безгә алга табан бару да, Җайлырак, җиңелрәк. Ничек уйлыйсың син, әти-әниеңнең кайсы сыйфаты сиңа бу уңышларга җитәргә ярдәм итә? Икесенеке дә.
Икесенеке дә.
Димәк, син икесенә дә ошагансың инде, әйе бит? Әйе. Төс, төс буенча әтиемә охшаганмын. Тыйнаклык буенча әниемә охшаганмындыр инде. Әнием бик, бик моңлы җырлый. Ул укымаган беркайда да, әмма шундый менә халык җырларын, Менә безнең мәшһүр җырчылар кебек шулай дип җиренә җиткереп җырлый инде. Былтыргы концертта ул җырлаган иде, быел килә алмады. Чөнки авылда безнең бүген пенсия көне. Авыл кибеттә эшли. Шуңа әйе. Синең инде тормыш иптәшең һәм ул үстерәсез тормыш иптәшең белән шулай бит? Тормыш иптәшем Лиана исемле, ул иҗатны бик ярата, бик җыр-моңга гашыйк кеше. Үзе ул профессиясе буенча юрист. Җырларга ярата, җырлый белә дисәм дә була.
Сине аңлыймы иҗатың? Мине аңлый. Һәрвакыт миңа ярдәм итә. Аннан башка еще да урак булыр дип уйлыйм. Чөнки ул миңа менә костюмнарны ярдәмләшә.
Димәк, сине куәтләп кенә тора инде. Илһам бирүче бит инде ул миңа, илһам бирүче. Әйе, әйе. Улыма килгәндә инде улыма 4 яшьтә 4 ай ул китте. Улым минем бигрәк тә миңа охшаган инде. Тәртле. Үзе җырлый, үзе бии. Тиквандога йөри, плаваниега йөри. Бик яхшы, бик яхшы.

Когда нужен покой, оставляем наедине с мыслями, с творческими. Всегда поддержка уж. Ә менә иҗат кешесе бит инде ул күп вакытын чынлап та иҗатка бүләй бит. Ул гастрольләрдә дә йөри. Сезнең шундый теләкләр, уйлар уянганы булмадымы күңелегездә? Эх, бүтән өлкәдә эшләсә бу минем өчен яхшырак булыр иде дигән. Нет.
Надо уважать желание других людей. Я так думаю.

Сентябрь аенда син Казан шәһәренә барып, ТМТВ каналындагы җырлауки тапшыруында катнашып кайттың. Бүлешеп кит әле, нинди эмоцияләр кичердең син? Бик әйбәт булды, анда бик ошады миңа Казанда җырлаукига чакыргач. Сиңа үзләре чакырып шалтыраттылар, әллә үзең теләк белдердеңме? Үзләре шалтыраттылар инде. Казанга барган саен мин яхшы эмоцияләрдән кайтам. Казанга барган саен мин Казанны ныграк ярата башлыйм. Әмма ләкин үзебезнең Башкортстаныбызга җитми инде ул. Буш вакытларны ничек уздыра яратасың син, Җәлил? Улым белән уйнарга язабыз, рәсем төшерәбез, синтезаторда уйныйбыз. Нәрсә? Үзем генә дә булганда җырлар иҗат итәм, җырлар, музыка язам. Тамашачыларыбызга да җиткерик, дус, хөрмәтле дуслар. Җәлил Гыйбадуллин әле безнең күп кенә мәҗлесләрендә алып баручы. Әйе, анда әйтеп китик. Җәлил, э, менә бит инде алып баручы һәрвакыт сиңа теге заказлар булсын өчен әйбит Халык сине яратып яңадан бәйрәмнәрне чакырсын өчен оста, уңышлы алып баручы булырга кирәк. Син моның өстенә ничек эшлисең? Ну, үз өстендә эшләргә кирәк бит инде ул һәрвакыт. Кайларга йөрисеңдер бәлки? Мастер-классларга йөрибез инде. Тегеннән карап, тегеннән өйрәнеп, сорашып, менә. Әйе. Синнән дә сорашканым булды бит. Ничек, ничек крутой флешмоблар эшләргә? Шулай сорашып, сорашып, хәр вакытта программа яңарып торса, уйнар. Алар нитеп торса инде клиентлар булып тора инде ул. Э, син үзеңне менә хокук буенча ничек итеп тасвирлар идең? Тискәләнеп та алам мин. Яхшы сыйфатларым да бар. Бик менә ничек тә нечкә күңелле диләр димме? Нечкә күңелле диләр. Жди меня на карасам, елыйм инде шундый Вакыт җитми, менә спорт белән конкретно заниматься килә. Прям менә бирелеп, спортка көндә йөзү белән. Улым йөзү белән шөгыльләнә, ә минем вакыт җитми. Вакыт җитми. Синең өчен акча, вазифа, гаилә кайсысын сайлар идең беренче урында? Беренче урында гаилә. аннан акча, аннары вазифа. Җәлил, менә бер-ике сүз белән генә әйтеп кит әле, бүгенге концертта синең бит инде җырчылардан, популяр җырчылардан, алар Илмир Газизуллин, тормыш иптәше Гөлназ белән һәм Айгөл Габдуллина. Ни өчен алар бүген синең концертыңда? Мине иң беренче үз төркеменә, Алтынай төркеменә башлап җибәрдек бит инде без. РДКда эшләгән вакыт иде минем астында. Илмир белән таныштык, җырларымны тәкъдим иттем дә. Шуннан чакырды. Шуңа Эльмира белән без һаман да дуспыз, дус булып яшибез. Җырларны, минем җырларымны яратып башкара дип ышанасы килә инде. Айгөлне, Айгөлне ни өчен? Айгөлне хөрмәт итәм, чөнки ул тик тормас, тик тормас кызыкай. Театрда да өлгерә, туган телдә дә өлгерә, җырлый да, табыннар да алып бара. Просто чакырдым, ул миңа киләм дигәч,
Хөрмәтле дуслар, менә ашкынып зур теләк белән Җәлил Гыйбадуллинның концертына аның чакырган кунагы, популяр җырчы, алып баручы Айгел Габдуллин да килеп җиткән. Айгел, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич, Роза, исәнмесез, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Айгел, менә син бит инде Җәлилнең концертына килгәч, шундый сорау бирәсе килә. Синең Җәлилнең иҗатына һәм аның үзенә булган мөнәсәбәтең, карашың? Мин Җәлилгә афарин егет дип кенә әйтәсем килә. Чөнки бер нәрсәгә карамый, тормыш мөхитләренә карамый, э, эстрада тормышына э, мөхитенә карамый, ул үзенең адымы белән алга таба бара. Югары шундый эстрадада үз урынын тоткан э, артист буларак күрергә булачак дип уйлыйм мин аны. Әгәр дә менә әлеге бүгенге көне белән, бүгенге алымы белән әгәр дә ул барса алдагы тормышта. Мин аңа бары тик иҗади уңышлар телим. Һәм әлбәттә Бүгенге концертына чакыргач, мин беренче тапкыр катнашам аның концертына. Чакыргач мин э, килдем, чөнки һәрбер башлангычны, һәрбер артистны э, ул ярдәм итергә кирәк. Ничек инде аңа юк дип әйтәсең артистка. Әгәр дә ул сине махсус кунак итеп чакыра икән. Һәм мин аңа Җәлил мин сиңа бик тә зур рәхмәтлемен. Шушы концертыңа зурлап мине махсус кунак итеп чакырганың өчен. Иҗади уңышлар, алга таба һәм бөек гүрләр яуларга, барган урында тукталып калмаска, чөнки эстрада артисты өчен ул иң мөһиме өскә менү түгел, ә шушы эшләгән эшеңне алып бару киләчәктә дә.
Җиһан төркеменә мин 2010 нчы елларда, наверное, кергәнмендер. Җәлил мине ничектер случайно гына шулай чакырды да, и шулай китте инде эш. Сиңа аның төркемендә эшләү ошыймы? Ошый, я, я, потому что Җәлил белән шул Җиһан төркемендә йөрү минем өчен зур ачышлар булды. Зур-зур сәхнәләргә чыктык, яңа җырлар иҗат иттек. Гомумән алганда, Җәлил минем иҗадыма шул адым ясаучы, адым ясарга булышучы дигән кеше инде. Ярый, сәхнәдә ул сиңа булыша. Ә сәхнә артында гомумән тормышта ничендирәк кеше итеп син аны сөйләп китерә аның турында? Так, тормышта ул Җәлил бик беренчедән бик кызык кеше, простой кеше, русча әйткәндә инде тагын гади кеше. Э, нәрсә генә сөйләсәң дә, нинди генә вопрос белән килсәң дә, ул всегда поможет. Һәрвакыт теге ул кызык итеп әйтеп куя шулай Барысы да аңлашыла, барысы да беленә инде шулай. Ул үзе бик э, ачы күңелле кеше. Безнең без аның белән дус. Безгә Казанга килсә дә, э, мин Уфага килсәм дә һәрвакыт кунак итеп, дус яшибез. Шуңа күрә рәхәтләнеп концертларда гөрләп уза. Ярый, менә Газинур алып баручы булгач, мин сиңа халык белән һәрвакыт бит инде шулай итеп э, энергетика белән мөнәсәбәттә булырга кирәк, әйме, элемтәдә булырга кирәк, уеннар да оештыра белергә кирәк, запискаларны кызыклы итеп укырга кирәк. Ничек сиңа менә Уфада аның халык белән эшләве җиңелме, авырмы? Казан тамашачысы белән аерыламы? Әлбәттә, әлбәттә, Казан тамашачысы белән нык зур аерыла. Безнең Казан тамашачысы күп нәрсә күргән, күпләрен беләләр. Э, ләкин уфалылар алар шулай ук ачы күңелле бик рәхәт кешеләр э, җырлыйсын җырлап көләсен көлеп рәхәтләнеп күңел ачып э, ял итә торган уфалылар бик зур рәхмәт аларга шуның өчен шуңа күрә бик җиңел үтә Онда әйтәләр бит инде теге импровизациясе дә бар да халыктан тора. Халыкка биреп җибәрсәң, алар инде ярдәм итә. Шуңа күрә бик бик яратам Уфаны әле китәргә җыймыйм да. Без әле белән инде бер генә ел түгел, ун гына елда түгел, бәлки әйткәндә туганнан башлап дус һәм ул миңа Бер э, минем концертлар булганда ул килештереп тора, мин менә ул дәшү белән, ул даже дәшү белән түгел, мин аның ишетү белән үзем килдем концертына, чөнки якташымның э, концертына чыгышына, алкышларына горурланмый булмый ул. Чөнки якташларны чит җирдә якласаң ул э, бәлки даже батырлыктыр. Изге эш. Изге эш. Әйе, Җәлилнең иҗаты бик изге эшләр алып бара ул. Хуплыйм аның иҗатын. Дөресен әйткәндә, бик уңай, бик добрый кеше инде ул. Башка бер ис төшеп калган иде. Тогларда йөргәндә, тегендә хезмәт иткәндә, мин бит мечтам бар, ерларга дип. Шулай Кайттым таулардан, утырдым кичкелеккә, Ерлар яза башлаган бит инде. Беренче ерым Ястабый булды. Яздым. Соңыннан студия таптым, егетләр белән таныштым. Егетләр мине нык булыштылар. Ер яздык матур иттереп. Соңыннан китте бит инде. Азарт. Ерлай, ерлай башладым. Һәм бүгенгесе көндә син җырларны үзең иҗат итәсең һәм үзең башкарасың.

Э, Җәлилнең иҗатына карашыгыз белән, фикерләрегез белән бүлешеп китсәгез, менә Гөлназ, сездән бит без ишеттек, сез Җәлилгә рәхмәт. Сүзләре җиткердегез, шулай бит аның җырларын җырлап мин э, ничектер сәхнәгә чыктым дип. 2009 елны Эльмирга 35 яшь булганда без иң беренче тапкыр э, Җәлилнең менә шушы бүген җырлаган Син килдеңдә дигән дуэтын башкардык. Шуннан бирле инде менә сәхнәгә, видимо, аның теге аяк җиңел булгандыр инде аның җырлары белән сәхнәгә чыгып җырлый башлады. Без бергә җырлый башладык. Бергә җырлый башлады. Иҗатта башладык. Рәхмәтегез артып. Димәк, сезнең дуэт итеп башкарган җырларга Җәлил Габәдуллин. Иң беренчесе. Иң беренчесе. Ярый. Ә менә кеше буларак Җәлил турында нинди фикердә? Сез бит инде аны тормышта да беләсез, аралашасыз. Бик акыллы, бик тыйнак кеше ул дип әйтер мин. Шул Ана шул елларда таныштык без аның белән, ул миңа бүген сөйләп китте бит инде. Аскында җырлар тәкъдим ителә килде шуннан соң җәй көне безгә килде ул әйбит җырлары белән себердә эшләп себердә эшләп йөри шуннан соң көз көне без бер группа булып безнең группага килеп иҗат итә башладык ул теге дус буларак та гаилә дустыбыз буларак та иҗатташ дус буларак та бик шәп егет инде дөресен әйткәндә акыллы мин дә күпләр эшләде кызлар да эшләде егетләр дә эшләде но Тыйнак булып, дус булып кала булганнары сирәк. Менә бу шуларның берсе. Җәлил. Аңлашылды.
Эльмир менә форсаттан файдаланып сезгә шундый сорау да бирәсе килә әле. Сез бит инде эстрадада башта театрда эшләдегез, Нур театрында, аннан соң эстрадада бит концертлар белән чыгышлар ясадыгыз һәм янәдән быел сез яңадан Нур театрына әйләнеп кайттыгыз. Сәбәпләре нидә икән? Театр дөньясы кире тарттымы үзенә? Әллә инде башка сәбәпләрме? Сәбәпләре теге яшерен батырын түгел. Эстрадада күп кенә еллар эшләдем, үземне сынадым дип әйтсәм дә алдамасмын, дөрес булыр бит. Айдар студиясендә эшләп чыктым бит инде мин теге Агыйдел кызы еллар белән, аннан соң 10 ел эчендә группа белән йөрдек. Үзебезнең группа булды, бөтен Россия буйлап йөреп чыктык, Аллага шөкер. Ә инде әлеге вакытта менә бер ел театрга кайтканга, театр ул минем йөрәгемнән, башымнан бер вакытта да чыкмады. Мин бит дөресен әйткәндә актер укыган. Шуңа күрә актер буларак үземне яңадан сынап карыйсы килде, Аллага шөкер. Рольләр бирәләр, рольләрем күп. Бүгенге көндә театрга кайттым, театрда эшлим. Ну, эстраданы ташламадым мин. Параллель рәвештә Әйе, алып ташламадык. Менә Гөлназ белән без яңа дуэтлар, яңа җырлар эшлибез. Аллага шөкер, елына бер булса да концертлар белән дә чыгыш ясыйбыз. Шуңа күрә Туйлар, юбилейлар.
туйлар, юбилейлар, Бер дә тик корпоратив. торган юк. Әйе, Аллага шөкер.
Иҗат белән яшибез, иҗат белән иҗат итәбез. Без сезгә инде үз чиратыбызда бары тик уңышлар һәм яңа үсешләр телибез. Без сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез, шулай ук безне Туган тел телеканалы белән чыгышларыбызны күрсәткәнегез өчен, халык белән безнең дуслык күпере булып торганыгыз өчен зур рәхмәт, Роза.
Ул да карады, мин дә карадым, бер тапкыр бары, бары бер генә. Шул вакыттан соң, шул мизгелдән соң

Алдагы көннәрендә уңышлар, алга һәм алга. Бик әйбәт, бик әйбәт. Бик матур җырлыйлар, җегетләр бик матурлар, үзләре дә, тавышлары да бик матур. Ә киләчәктә Җәлилгә нинди теләкләр җиткерер идегез? Тазалык, семьясы белән чыдап матур яшәсен. Конечно.
Яңа елда особенно әйбәт кенә үткәрсеннәр. Туган телне карыйбыз постоянно. Туган телдә. Шуңа менә тизрен карадыгыз, карадыгыз да, ниһаять үзенең концерты булгач, килеп күрергә булдыгыз инде. Килдем.
Исәнлек, саулык булсын, бәхетле булсыннар, балалары бәхетле булсыннар. Бергә картайсыннар иптәше белән. Хөрмәтле дуслар, концерт бик күңелле тәмамланды миңа калса. Менә Җәлилнең гримеркасына кереп, аның үзеннән сорыйсы килә, ничек сиңа бүгенге концерт үзең өчен? Концерт Көткәнеңә ирештеңме? Көткәнемә ирештем.
Җиңел үтте, әйбәт үтте. Тамашачылар бик җылы кабул иттеләр, каршы алдылар, озатып калдылар. Бик рәхәт, рәхәт булды инде. Аны әйтеп бетерерлек түгел. Чыннан да. Черниковка, Черниковка инде ул. Үзегезчә гадишә дип әйтәсең киләдер инде. Җирликовка дисең дә менә, Җәлил, менә бу Умпо мәдәният сараеның гримеркасы безгә бик оша да әле. Бик, бик матур уңгайлыклар монда, бик күңлелек. Ярый, Җәлил, син инде чынлап та хәзер халыктан үзеңә яхшы энергетика алгансың да, тулылангансыңдыр, әйеме? Менә тиз генә хәзер безнең сорауларга җавап бир әле. Мин әзер. Ә син әзерме? Ун, ун секунд эчендә без сиңа хәзер сораулар бирәбез. Мгм. Бүгенгесе көндә син нәрсә белән горурланасың?
Гаиләм белән, улым белән, туганнарым белән, дусларым белән, җырларым белән. Ярый.
Караваттан егылып төшкәнең бармы? Бар.
Парик кигәнең булдымы? Юк. Мәхәббәт ул синең өчен? Мәхәббәт минем өчен это все. Тормыш иптәшең сиңа өйдә ничек итеп дәшә?
Настроениесе булганда моторым дип дәшә, настроениесе булмаганда исем белән дәшә. Ну, яратып дәшә. Миллионер булсаң, син нишләр идең?
Миллионер дигән сүз бит ул миллионер долларовыймы или рублевый? Долларовый булсам, ярдәм итәр идем, Кирәкле кешеләргә, кирәк булган кешеләргә акча. Балалар йортына үземезгә дә калтырыр имез рәк, туганнарга ярдәм итәр им. Әтиемә джип алып бирер им, бабаема тоже бер джип алып бирер им. Ул хыял.
Душ мунча кергәндә җырлаганың бармы? Һәрвакыт җырлыйм. Русчасында, татарчасында
Кешеләргә кысылып үз фикереңне җиткергәнең бармы? Ну, үз фикерне әйтәм дә, и тукталам. Ярар.
Ә менә сәхнәгә чыгар алдына берәр шундый ырымнарың, кагыйдәләрең бармы? Бәлки бер дога укып чыгасыңдыр. Һәрбер эшне бисмилла белән Уң аяк белән басып сәхнәгә. Шулай чыгабыз. Уңыш сере. Тырышканнар ташка кадак каккан диләр бит инде. Тырышырга кирәктер инде, тырышырга.
Бу синең өчен тормыш девизымы? Алай булмаса, синең өчен тормыш девизы.
Минем өчен тормыш девизыдыр. Әйе. Дыр да түгел. Минем өчен тормыш девизы. Алга, алга, тырышырга һәм тырышырга.
Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Җәлил Гайбәдуллинның концерты бик шәп, бик күңелле узды. Тамашачыларның елмаюларына, алкышларына караганда, алар да үзләренә яхшы, позитив энергия тупладылар. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларга тиклем сау-сәламәт булыгыз димен.